Fy enw i ydy Roger Williams, wi'n awdur sgrin yn gweithio yn Saesneg ac yn Gymraeg, di sgrifennu pethau fel Caerdydd o far S S pedwar C tan ddiweddar a cyfres newydd sydd heb gyrraedd y sgrin eto o'r enw Gwaith Cartre. Wi'n mynd i sôn tamaid bach yym wi'n mynd i sôn am Y rhesymau tu ôl i'r argyfwng sy'n gwynebu ym S4C ar hyn o bryd, a hefyd sôn am y dyfodol o ran S4C. Yym, a mae'n fwy o persbectif o'r yym o t- o tu fewn y diwydiant yng Nghymru. Wi 'di goffod sgrifennu'r yy geiriau 'ma lawr, oherwydd wi 'di lando yn hunan mewn trwbl yn barod yym yn sôn am y mater 'ma yym yn gyhoeddus. Yym, felly yym, 'ma ni. Dim ond tair sianel deledu oedd 'da ni yng Nghymru pan gath S4C ei sefydlu. Nid oedd sianelau teledu'n darlledu rownd y ril fel maen nhw heddiw, doedden nhw ddim i gyd hyd yn oed yn darlledu yn ystod y prynhawn. Doedd dim ryngrwyd, dim ffonau symudol, a dim ond ychydig o gartrefi oedd yn berchen ar warewyr fideo. Bron i 30 o flynyddau yn ddiweddarach, mae pethau'n wahanol iawn. Cannoedd o sianelau. y rhan fwya' ohonyn nhw'n darlledu dydd a nos. Y we, sy'n golygu ein bod ni'n gallu gwylio raglenni pan ymynnwn ni drwy drwy wasanaethau fel iPlayer a Clic. Mae fe hyd yn oed yn bosib nawr i ni brynu raglenni ar iTunes yn syth ar ôl i raglen cael ei dangos. Allwn ni wylio raglenni ar ein ffonau symudol, ar yr iPad, DVDs, Blu-ray. Mae lot 'di newid ers i S4C lawnsio yn 82. Y datblygiad mwyaf heb os yw'r yw'r newid i wasanaeth teledu digidol. Pan benderfynodd y Llywodraeth fod y Deyrna- fod y Deyrnas Unedig yn mynd i ddechrau darlledu yn ddigidol, o'dd raid i S4C esblygu i fod yn sianel uniaith Gymraeg am y tro cyntaf. Nath y datblygiad olygu bod Channel Four yn mynd i gael ei dangos yng Nghymru, ym ynghyd â nifer o sianelau newydd. Bydde rhaid i Esbydrec newid, creu lle i'w hun yn y tirlun newydd hwn. Roedd polisi Esbydrec i geisio darparu gwasanaeth cynhwysfawr yn uchelgeisiol. Y weledigaeth oedd sianel yn debyg i ITV One. Raglenni drwy'r dydd a raglenni gyda'r hwyr. Pan ddechreuodd y sianel yn 82, nath hi ddangos 22 awr o raglenni Cymraeg yr wythnos. Erbyn heddi, ma'r sianel yn darlledu dros 100 o orie yr wythnos, fel ma' heini eisioes 'di yym gweud. Beth sy'n anhygol am y trawsnewidiad hwn yw bod y weledigaeth 'di ca'l ei gwareddu heb arian ychwanegol gan y Llywodraeth. Er mwyn darlledu mwy, o'dd raid torri cyllidebe'r raglenni, a dyma, yn y marn i, o'dd dechre probleme'r sianel. Benderfynodd awdurdod S4C lawnsio gwasanaeth clic ar y we, S4C Dau, y gwasanaethau i blant, Cyw a Stwnsh, a'r gwasanaeth manylder uwch, Clearlyn. Mwy o ddatblygu, heb fwy o arian. I wneud y mwya o'r arian oedd da'r sianel, y syniadaeth oedd bod rhaid cael llai o gwmnïau annibynnol i wneud y rhaglenni, i ymgynoli adnoddau. I ateb ar cwymp yn y nifer o gwmnïau cynhyrchu, benderfynodd Esbyd y Rec gyflogi llai o gomisiynwyr arbenigol hefyd. O gymharu â 1982, mae'r rhaglenni yn nawr yn cael eu creu gan gan llai o bobl, gyda llai o arian, a llai o amser i ddatblygu a'u cynhyrchu nhw. A pham? Achos bod y sianel am wneud mwy. Ond beth sy'n bwysig i gofio yw bod neb 'di mynnu bod S4C yn esblygu yn y ffordd hon. Strategaeth yr awdurdod oedd hi. Strategaeth bowld ac heriol i gystadlu yn yr oes digidol. Ond heb arian ychwanegol, nid oedd y strategaeth yn gynhaliol. Zero rating, ddywedodd y pennawd mae pawb yn ei gofio yn y Western Mail. Teuluoedd Cymraeg ei iaith yn cyfadde eu bod nhw bron byth yn gwylio'r sianel erbyn hyn. Jeremy Hunt yn ymosod ar y sianel, a gwleidyddion Cymru yn araf iawn i'w amddiffyn hi. Roedd y strategaeth wedi methu. Ond mae cyfle 'da ni nawr i ddylanwadu ar ddyfodol darlledu yn yr iaith Gymraeg. Mae cyfle 'da ni sicrhau bod S4C yn datblygu i fod yn wasanaeth perthnasol i Gymry Gymraeg o bob oedran unwaith yn rhagor. Os yw cynlluniau'r glymblaid Leideinig yn cael eu gwireddu, fydd llai o arian 'da'r sianel i'w wario. A mae'n rhaid bod yn realistig am hynny hefyd. Bydd eisiau felly ail-ddychmygu ac ail-ddiffinio'r gwasanaeth. penderfynu beth sy'n bwysig ac ail-adeiladu'r sianel. Mae syniadau gwahanol 'da phawb ynglŷn â beth y dylai'r sianel fod, dwi'n gwybod, ond yn bersonol, wi'n meddwl bod eisiau anghofio'r syniad o wasanaeth sy'n ceisio epa ITV One. Fydd ddim ddigon o arian gan Esbydrec i ddarlledu o saith o gloch y bore tan hanner nos Rhagor. Doedd dim digon o arian gyda'r sianel i wneud hynny yn y lle cyntaf beth bynnag. Mae eisiau parhau. i ddarparu gwasanaethau i blant yn ystod y dydd. Ond wedyn, y ffordd orau ymlaen fyddai cychwyn y prif wasanaeth am saith o'r gloch y nos. Bydde Cyw a Stwnsh yn wasanaethau yn debyg i CBBS a CBBC, a'r gwasanaeth gyda'r hwyr yn gweithio yn yr un ffordd â bbc Three neu bbc Four. Yn ystod yr oriau cyfyngedig hyn, byddai'r sianel yn darlledu llai o raglenni. ond mae'n gobeithio rhaglenni gwell. Byddai mwy o sylw yn cael ei roi ar brosiectau. Ble mae'r ffilmiau ardderchog wedi bod yn ddiweddar? Ble mae'r cyfresi comedi llwyddiannus? So ni wedi cael nhw. Yn y gyfundrefn newydd, fyddai'r rhaglenni'n derbyn cyllidebau digonol, yn cael eu datblygu'n iawn, eu cynhyrchu'n ofalus, Mae eisiau rhaglenni creadigol, rhaglenni mae pawb eisiau eu gweld, rhaglenni sydd unwaith eto yn cael eu gwerthu tramor. Mae'n bwysig hefyd bod y sianel yn cael presenoldeb cryf ar y we. Y chwyldro nesa', un sydd eisioes wedi cychwyn, yym, fydd chwyldro yn y ffordd mae pobl yn gwylio rhaglenni. On demand yw'r syniad mawr ymysg y rhai sy'n rhedeg gwasanaethau. Mae rhai'n rhagweld y diwedd o sianeled teledu gydag amserlen draddodiadol. Bydd yr offer gyda ni i gyd ymhen ychydig i lawr-lwytho o raglenni a gwylio nhw ar deledu, cyfrifiaduryr neu ffôn pan ymynnwn ni. Mae rhai'n gwneud hyn yn awr, ond mae'n bwysig bod SPWDREC, er mwyn y gwasanaeth ac er mwyn yr iaith, yn rhan amlwg o'r newid mawr hyn. Mae rhaid i Esbydwrec newid. Mae newid yn gallu bod yn beth da. Mae'n bwysig. Ac mae'n bwysig ein bod ni i gyd yn rhan o'r drafodaeth gan ein sianel ni, y Cymry Cymraeg, yw hi. Diolch.